Yn gynnar un bore, cafodd Douglas sypreis i ddarganfod olion traed ar draws ei wely. Roedden nhw'n ludiog ac yn blasu o fêl. Pwy sydd wedi cerdded dros fy ngwely i? gofynnodd Douglas. Roedd yr olion traed mêl yn mynd yr holl ffordd i'r cwpwrdd bwyd. Ble mae fy mêl? howlodd Douglas. Edrychodd ar bopeth yn ofalus. Fedra i ddim bwyta dim byd heb fel ar ei ben! O, dwi yn llwglyd iawn! Gwisgodd Douglas yn gyflym a dilynodd y llwybr mêl tu allan. Pe bawn i ond yn gallu darganfod clyw i fy helpu, ochneidiodd. Yna, crychodd Douglas ei drwyn. O! Dwi'n gwybod beth yw'r arogl yna!
Wel! Helo, Douglas! brefodd y defaid.
Pam ydych chi'n gwisgo fy mêl? gofynnodd Douglas.
Rydym yn casglu popeth sydd ei angen arnom i bobi cacennau mêl! meddai Dilys.
Fedri di helpu? O, iawn, meddai Douglas. Dwi'n hoffi pobi. Dyma'r defaid yn estyn yr aeron, cnau, moron a mêl. Yna, gwnaeth Dilys yn siŵr bod pawb yn gwisgo'r dillad cywir. A pheidiwch ag anghofio golchi eich pawennau, dywedodd. Barod i bob un!
Gwaeddodd Dilys y cyfarwyddiadau o'i llyfr Recite, a dyma nhw'n dechrau ar y gwaith! Aeron!
Cnau! Moron! Wyau! Blawd! Mêl.
A chymysgu. Dwi wedi gorffen! Alla i fwyta peth nawr? gofynnodd Dyglas. Dim eto, mae angen ei bobi gyntaf, meddai Dilys. Ond beth am i ti flasu'r aeron yma?
Dim diolch, dywedodd Douglas wrth afael yn ei fol llwglyd. Does ganddyn nhw ddim mêl ynddyn nhw. Fe wna i aros. Gwyliodd y defaid yn rhoi talpau o'r cymysgedd ar y bwrdd pobi a'i roi yn y ffwrn. Erbyn hyn, roedd pawb yn llwglyd iawn. Daeth Douglas o hyd i Blatt ac ymunodd â'r res o ddefaid blin. Roedden nhw'n gwthio a ffunio. Yna, taflodd rhywun fy ronen. Bdoinc!
Brwydr y fwyd!
Ping! Aeth y ffwrn. Rewodd y defaid. Mae'r cacennau'n barod! Dywedodd Dilys. Hwrê!
gwaeddodd y defaid wrth iddyn nhw sgramlo tuag at yr arogl hyfryd. Cadwch rai i mi! galwodd Douglas. Ond wnaeth y defaid ddim clywed a chyn hir roedd pob cacen wedi ei bwyta. Be dw i'n mynd i fwyta nawr? Gofynnodd Douglas. Edrychodd ar y moron ar y llawr ac ochneidiodd, Huff! Mae'n cnoi un o'r moron. O! meddai. Wedi synnu'n braidd. Mae hwn yn neis! Doedd Douglas ddim wedi arfer bwyta unrhyw beth heb fêl ar ei ben. Cymerodd llond ceg o aeron. Blasus! A chnau! O! Blasus iawn! gwaeddodd. Mae moron, aeron, a chnau bron mor flasus â mêl! dywedodd Douglas. Ond ddim cweit. Does dim byd yn curo mêl a cwtsh y diwedd. Chi'n gweld, ffrindie, mae fe'n bwysig iawn blasu pethe gwahanol. Falle gewch chi sypreis! Fel Douglas! Welwn ni chi tro nesa am amser stori atebol. Hwyl fawr! Wff, amser bach o dost a mêl, fi'n credu.